Eliento. Aneno kiting'o gimoro e lweti kanyo. Go- goyane kar climax kacha Eh? Wewe.

hey. kanyo kanyo sawa sawa sawa Onegi gi thum. iluonge ni elianto madisco baba timane introduction mondi chakane gi nyingi jakanye kaeto tuendelee mbele Nyinga mantie ID. hey. zote Nyinga Zote. mantie ID iluonga ni Elvis Odhiambo Chieng'. Aja Siaya Alego. To Alego makanye. Alego ma Alego Mano tukia, mano Mano mano je- takia. mano Gen Z. ma Gen Z. Ehe. Yeah. Kaeto eh, Nairobi ka ang'o mokeli Nairobi ka? Ago thum Nairobi kae. Oh. Antie bwo papati. Ati- Atiyo kode. Okay. Eh. Oh, itiyo gi papati. Atiyo gi papati. Nitie gimo- nitie gimoro maneno kanyo ma achako neno papati moro iye kanyo kara it's just very true. Ehe. So ni donje thum nade Elianto Madisco. Mokwongo nying mar Elianto Madisco ni nobiro nade? Elvis Odhiambo Ehe. koro ng'eni chon kaka nwaluongre ni Elvis koro ji ne loko nyingegi iyudo ka nwachako loko nyinga bana choko aloko nyinga ni Elianto. Koro kaluwore kaka naherogo thum, ji nochako luonga ni Madisco. Oh. Koro ayudo ka madi, kata Madisco ni masani trend ema sani dhi. Oh. Bawacho ni wati gi Elianto Madisco. Mm. Ma sani chamogo ng'ata. Elianto in super talented. I'm super Eh, nikech talented. ok ji duto te ma nyalo wer at the same time ng'ato bende nyalo tiyo kod instruments e yono eno mano mar moro oganda. Elianto mana kinyalo wacho tu

Ineno mana in- interest moro kaka naneno ka ng'eno kaka indagi ni nego thum papati gini actually Musa Jakadala emomiyo achako hero thum nanene kaka nogo thum koro namor nano bi chieng' moro abiago kaka en ni bapoka Nyasaye oketa ba oketa e lwet papati ma nyaka sani bani ba jawa emoloko ngimana naneno kaka ntiere ni Oh. ajawa emoloko ngimana Isechako chiemo gajawa. Asecha- mafine kabisa Igochoka kanye? An, an atiyo gi papati kata kawuono gotieno wan gi show Nakuru. Mm. Eh, kawuok kata dhi mana Nakuru. Mm. Eh. Kopogore go rutu nitie eh, yidwonge machielo ma bei goyo. Hago drum set. Uh -huh. Moko gi hago te. Oh, matindo ka. Eh, mami lunga ni the mayor. the mayor. the mayor. The conquer. Oh. Eh. Nitie bado moro migolo iluongo ni mama watoto. Na mama watoto. Eh, Mama bende, Mielo Rodonde. o- Kelo kelo jiwo matin kabisa nikech ina bende no uno wero ga paro mar mama watoto. E baja ka ndu ko poruya. Ok nwakopre. Mm. Ng'e ni mama watoto ni an be kata naonge gi paro mar mama watoto Okay. mama pa, nitie producer miluongo ni awiko jakabunde aparo ni ng'eyo omin liz koro kaka nadhi nonena kan gi talent nikaenda kanirekod watimo wer

Ng'ano puonji goyo gini ba? Gini na, nasomo primary school moro sia kocha miluongo ni Ulawa Party Primary School. Uh. Koro we used to go music and festival. Mm. Kan wan music, music and festival. Mm. Nitie ng'at moro ni Otieno Aloka. Mm -hmm. ah. Koro an admire kaka nogoyo bachako uh -huh. puonjra ba papa ka ng'eyo. Eh? Ng'eyo dichiel. Otieno Aloka goyo gino sawa sawa. Eh, to gima ting'o ni. Mm. aneno ka sani ndatiyo gi gita odaloka ja oter kamoro nono an badhi loki koni Idwa akele dwo- idwa kamoro. dwoke gini Baji. nikech kae kuma nochake kae kuma nochake baji dar kocha te babi ka the mayor koni Eh. mano to en lek maber sana ng'ani gini iloso kendi kose inyiewo kuom ng'ato Mae, mara mara nitiere studio moro ni utawala studio mae mar engineer jeff onyatanga Eh, kaka mara ne en gi shida matin nyoro nantie kisumu to mian Gadhia gi mae. Oh. Yeah. Okay. Mae mare. 2025 ni ndidhi mapiyo saidi uh, Elianto ipango ne onagi ang'o kapok uh, wa- watieko higa mar gana elfu ariyo kod piero ariyo gabich Napango ne gimiyo gi thum. Mano onego agol kawuono. okay. To nonego agol kawuono as a audio. Kaka jodongo nago nong'isa ni wer no mit kagolo gi audio mm. chal ka gima adhi wite koro mm. alose akete gi video mondo obed gima quality maber nikech wer en gima eh, wer en quality mm-hmm. eh. mm-hmm. bas ineno ka Elianto Madisco dhi chopo kanye kuom higni ma abich ma mbele kaendi wadhi nene kanye abich eh, ng'eny eh, adek wawach ni adek koro ng'eny nyote dizia dizia December mm. antie kamoro ma kata kikalo tiwinjo ka thumbe na nyalo go oh. to next year December mm -hmm. koro watieko gino ni chuth eh. Hey. miluonga ni the mayor gima ero kuomi en, en in sure gi gima itimo I'm sure eh, momiyo wacho ni abi, iwacho maber ni abich go ng'eny abich ng'eny eh, kendo wamor kodi ahinya baba wadwa ni wami thuolo mar eh, ko ote ka nitie mafans gi mi gombo ni mos gi sani Eh, kae to ka nitie namba mar sim mar tich ng'ato ka dwa luongi e tich moro be inyalo chiwo namba gi sani Yeah, acha- Kapok idhi mbele Yeah. mana matin tu nyiso ni intie gi management koso in one person one man nikech ing'e ni sama in in sani nitie ng'ama onego bed ni ng'iyo gik mipost e social media Mm. nitie jalo monego bed ni ng'iyo ni rwakori e yo machal nade koso to chal nade tiyo kendi koso an an one man okay an one man kaka ntiere ni achwade ka kambiwa maduong' kocha Kare wuok oko ni be apush mara matin tin. An wan man. Kambi maduong' mano Papa T. Zawadi Musical, Zawadi Family. Okay. Antie under Zawadi Family. Okay. Bas, koro ko ko wote ko wote. Mm, Mafans meka kapok ako ote, anyalo nyisou ni mu subscribe YouTube channel mara. Yes. Aluong- ilo- Aluongra ni Elianto Madisco. FB munifollow, Elianto Madisco. Kamora mora, Elianto Madisco. Mos mokwongo aoro ni Ticha Jared. aorone engineer Jeff Onyatanga the magic touch aonjo ni aorone awiko jakabunde omin Liz Okanda Tours omosna jatenda papati kod mafans modong' jogi ng'eny ma kachako luongo nyaka kiny Mm. Ah, namba ka nitie namba na mar namba na matiyogo en 07 94 03 79 59 Okay. Erokamano ahinya Elianto Madisco. Wadwa ni watiek gi pado ni endi kendo donge? Kaber eh? Watiek kode. Kaber donge? Eh. E mana kamano nyakon mage jwengi lungi ni El- Elianto Madisco mana ka kuneno. Ma to talent mabiro mayore yore. Koro jothum beduru kutang' sana. Mbele pek chiem chuth. Ani lunga ni koro kolo instrumental gotieno saa ng'wen waromo e chenro miluongo ni Eh, iluongo ni nang'o chande ya Ramogi Night Disco mana kaendi kik idhi mabor. Aluonga ni Lin Ramogi Nyanyakach. Kiny warado kanyo ende thum dag mor orito masana. Mhm.